Jintasbu biswit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'niser il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nlaqqgħukom ma' żewġ kelmiet li, b'mod straordinarju, huma mnebbħin mix-xejikki tal-kultura Għarbija. Ix-Xejk, kif bosta minna nafu, huwa dak it-titlu onorifiku fil-lingwa Għarbija li litteralment ifisser xiħ, jew persuna kbira fiż-żmien, u tipikament nassoċjawh mal-mexxejja ta' komunitajiet Musulmani jew Għarab. Fil-programm ta' din il-ġimgħa, Bradley Cachia se jkellimna dwar l-espressjoni ċikkubriku, jew kif ġieli tismagħha wkoll ċikkumbriku, waqt li fit-tieni parti tal-programm, Joseph Borg se jkellimna dwar l-espressjoni checkmate. li tintuża fiċ-ċess. Imma toqgħod tgħid fejn ir-rabta max-xejikki fl-espressjoni ċikkubriku? Għandkom raġun. Kif se jispjegalna dalwaqt Bradley Cachia, illum kull rabta mat-tifsira tax-xejikki intilfet u lanqas biss tgħaddilna minn moħħna li etimoloġikament ġejjin mill-istess idea, iżda fil-fatt l-ewwel nofs tal-kelma ċikkubriku hi direttament marbuta magħhom. Ix-xejikk lili jfakkruni wkoll f'xi sidien ta' klabbs tal-futbol li jgħumu fil-flus, sforz l-għana tagħhom. Infatti, ġieli tisma' lil min jgħid li t-tali qisu xejikk, għax jikkmanda u għax ikollu tilja flus. Moħħi bħalissa qed jaħseb ukoll fl-espressjonijiet li nużaw bil-kelma żejt biex nesprimu r-rikkezza li għandhom dan-nies. Ilsienna jgħid li min għandu ż-żejt ma jorqodx fid-dlam, jiġifieri min għandu l-flus mhuwiex ħafi. u m'għandu bżonn xejn, u bl-istess mod, jekk jegħreq fil-flus ngħidu li għandu ż-żejt. F'kuntest lokali, meta nafu li m'għandniex ir-riżervi taż-żejt li għandhom pajjiżi fil-Lvant Nofsani, hawn ma nkunux qegħdin infissru li verament għandu ż-żejt, imma sempliċiment li għandu ħafna flus. U qabel ma naqtgħu il-kurżità fuq l-etimoloġija tal-espressjoni ċikku briku u niskopru fejn tinsab ir-rabta max-xejikki, tafu x'inhi x-xarba favorita tax-xejk? Inħalli f'idejkom biex tilagħbu ftit bil-lingwa u tippruvaw taslu għaliha. Jekk ma taslux għaliha, ejjew u saqsuna. Kif tbatti x-xemx sajfija laqgħet mota. Il-kelma ċikkubriku hija magħmula minn żewġ partijiet. It-tnejn li huma beru sqallin, ċikku u briku, li fil-Malti jfissru xi ħaġa biss meta huma magħqudin flimkien u mhux waħedhom. L-ewwel parti, ċikku, ġejja mill-kelma xekku, li tfisser ħmar. Din il-kelma għandha storja interessanti għax, skont leġġenda Siċiljana, waqt il-ħakma Arbija fi Sqallija, ir-Re Miramolino ried irawwem tolleranza bejn l-Isqallin u l-Għarab. Hu ħalla lill-Isqallin jaħdmu l-art u jikkummerċjaw imma ma ħallihomx iġorru l-armi jirkbu ż-żwiemel jew idoqqu l-qniepen tal-knejjes. Issa, l-isqallin b'mod ġenerali obdew, imma din li ma jirkbux żwiemel ma jridu jniżżluha b'xejn. Biex jirribellaw, ivvalenaw iż-żwiemel kollha u b'hekk l-Għarab kellhom jimportaw żwiemel ġodda. Però ġiet maltempata u malli għaddiet ħalliet biss il-ħmir ħajjin. Allura l-isqallin kienu jaraw lin-nobbli Għarab ix-xejiki jirkbu l-ħmir u b'estenzjoni metonimika bdew isejħu l-ħmir xekki. Xi ħaġa biex taħsbu fuqha. Tafu x'inhi l-iktar xarba favorita tax-xejiki? Jekk ma tafux, saqsuna, ibatulna. u ngħidulkom. In-nofs l-ieħor ta' Ċikku Briku ġej mill-kelma Siċiljana brikku, li wkoll tfisser ħmar. Din il-kelma tiġi mill-Latin broccus, ċowe xi ħadd li għandu snienu tnejn ta' quddiem daqsxejn il-barra bħalma fil-fatt għandhom il-ħmir. Allura jekk tgħaqqad xrikku u brikku, la tnejn ifissru ħmar, qisek qed tgħid ħmar ħmar. U għalhekk ngħidu ċikku briku meta rridu ngħidu li m'hemmx differenza bejn ħaġa u oħra, ċoe li essenzjalment huma identiċi. Illum il-ġurnata din il-frażi ma tgħandha x'taqsam xejn mal-ħmir. Lanqas m'għandha x'taqsam ma' espressjonijiet oħrajn bħal ċikku l-poplu, ċikku Peppu, Ċikku u Kola, jew Ċikku u Ġwiebi. U Almi għaddietlu minn moħħu, Le, lanqas ma' Ċikku Mbrejja, Jan it-Tinin. Kif tbatti x-xemx sajfija, Fit-tieni rokna tal-programm, issa se nitkellmu fuq l-espressjoni checkmate li tintuża spiss fil-logħba ta' ċess. Bħalma fl-espressjoni ċikku briku, ir-referenza għax-xejikk kienet fl-ewwel nofs tal-kelma, hekk ukoll fil-kelma checkmate, l-ewwel nofs tal-kelma inċidentalment jirreferi għax-xejikk. Kif spjegajna fl-ewwel rokna, il-kelma xejikk b'mod litterali tfisser xiħ jew persuna li għandu aktar minn 50 sena. Ix-xjuħija nassoċjawha mal-għerf, sforz kemm il-bniedem ikun ġarrab u għadda minn esperjenzi li jkabbruh u jagħmluh persuna aħjar. Kliem ix-xiħ żomm fih jgħid il-Malti u dan il-parir bir-rima jrid jgħidilna li għandna nisimgħu min-nies tal-esperjenza għax huma jafu xi trott il-ħajja. Għal min ikun jilħaqlu, tisma' lil min jgħid li jkun ġurdin xiħ, din l-espressjoni tqassret maż-żmien, bl-oriġinali kienet ġurdin xiħ ma jmissux il-ġobon. Din tintrabat ukoll mal-esperjenza ta' din il-persuna li tgħallem u tħażżen moħħ il-bniedem. Il-qawli qul ta' JS. Manduca u George Mifsud Kirkop jiddokumenta wkoll żewġ espressjonijiet oħra li jeloġġjaw il-kliem meqjus tax-xjuħ tagħna. Dawn huma kliem ix-xiħ meħud mill-qiegħ u kliem ix-xiħ stqarru, omgħodu u ftakar fih. Espressjoni oħra idjomatika li tolqotni marbuta max-xjuħija hija, Aħjar xiħ u għaref milli żagħżugħ u iblah. Din tingħad meta mara tesprimi l-preferenza li aħjar tiżżewweġ xiħ b'moħħu jilħaqlu milli żagħżugħ injorant. U la daqt nitkellmu fuq l-etimoloġija tal-espressjoni checkmate, nieħu wkoll l-opportunità infakkarkom li meta nilagħbu jew nitkellmu fuq din il-logħba, għandna nippruvaw inżommu ħaj l-ismijiet tal-pedini li għandna għaliha. Ngħidu aħna, ir-re jew ir-reġina, it-torri jew il-kastell, il-kavallier jew iż-żiemel u l-isqof jew l-għalfier. Kif tbatti x-xemx sajfija laqgħet mota Checkmate għandha etimoloġija interessanti ħafna. Eh, hija kelma ġejja mill-Persja, mill-Persjan, Ix-xaħmata, ix-xaħmat, li tfisser ir-re miet, ir-re huwa mejjet. Għandek ix-xaħ, ir-re, u mat, mejjet. Issa, dinha eventwalment din logħba saret popolari, tferrxet fid-dinja Għarbija u l-kelma saret hekk, baqgħet tintuża ix-xaħ mata. Daħlet eventwalment f'Malta wara li ġiet popolarizzata anke fi Franza, fi fatt insibuha wkoll ex-Xehh Malta fi Franza, bdiet minn hemmhekk ġifieri għandek diġà l-indikazzjoni tal-artiklu magħha. Imma mbagħad daħlet għandna biex ngħid hekk il-kelma checkmate mill-Ingliż. Imma vera daħlet mill-Ingliż imma għandha ħafna ħafna qrubija mal-Malti għax anke jekk tisma' mat għandek miet. U x-xaħ, ix-xaħ, ix-xiħ. Issa l-kelma xiħ hija marbuta ħafna mal, aħna forsi l-idea hija li marbuta mal-anzjanità, hija sinonima ma' xiħ anzjan. Però, xiħ, forsi il-ġenerazzjoni ta' qabilna, kienet tfisser il-kap tat-tribù, il-mexxej, u saħansitra anki l-mexxej kap ta' min imexxi nazzjon. Jekk nieħdu pereżempju fil-ġenerazzjoni tiegħi, għandek ix-Xa tal-Persja. Sewwa, l-aħħar wieħed li kien Mohammed Reza Pahlavi, ix-Shah kienu jgħidulu, u mbagħad kien hemm ir-rivoluzzjoni Iżlamika u kellu jeżilja ruħu. Imma ġifieri minn hemm naraw kif il-kelma sheikh tfisser mexxej, allura l-idea ta' sheikh, ix-sheikh ta', ix-sheikh tal-familja, ix-sheikh li jmexxi, ix-sheikh li jikkmanda, li aħna nieħdu l-pariri minn għandu. U allura naraw kif żviluppat din il-kelma li fil-fatt Ċekk, mejt hija x-xiħ Mata tanti viċin tal Malti. Ix-xiħ, il-mexxej, miet. Għaliex? Għax din il-kelma naturalment ħafna jafu li tintuża fil-logħba taċ-ċess fejn inti għandek żewġ avversarji u hija board game, hija logħba li tintlagħab fuq board u bil-Malti kienu jgħidulha wkoll il-logħba tal-iskakki. Hija logħba li titlob ħila kbira, mentali, il-moħħ u l-ħsieb għaddej u inti trid tegħleb lill-avversarju tiegħek. Kif ħa tegħlbu l-avversarju tiegħek? Billi ssakkru. L-avversarju, inti biex tegħleb lill-opponent tiegħek trid issakkar lir-re, mhux toqtlu fis-sens, anki jekk ġġibu f'pożizzjoni li ma jistax jiċċaqlaq aktar. Għax jittiekel ngħidu, eh? Nikolulek, nikollok ir-reja. Eh, f'dak is-sens, ġifieri ġibtu u min jisib ruħu f'dik il-pożizzjoni ma jkunx jista' jċaqla iktar u l-avversarju tiegħu jgħidlu jgħidlu checkmate tiltek speċi, sakkartek. Ejja logħba magħrufa ħafna, għandha 64 eh, kaxxa fuq il-bord li jalternaw bejnietom suwed u bojot. U kull u kull avversarju jkollu sittax-il biċċa. Tajjeb, fosthom ikollok l-isqof, ikollok il-kavallier, ikollok ir-reġina, u dawn insomma jilgħa hemm mod ta' kif tmexxi, hemm ir-regolamenti ta' kif tmexxihom daw kull kull stakka għandha r-regola tagħha ta' kif tmexxiha. B'dak il-mod inti fl-aħħar trid b'daw il-movumenti li jsiru kollha mentali, inti tagħmel mill-aħjar biex issakkar toqtol lix-xiħ lill-mexxej tal-opponent tiegħek.